Wel dyma ni, ar ôl yym Brexit ac ar ôl Trump, dyma ni nôl i Gymru, a yy ddadl sydd yn mynd mlan yn y yy yy yn Tir Arglwyddi, a'r Arglwydd Morgan yn codi cwestiwn y statws dominiwn, ac wedi yym agor llyged bobl wrth ddarllen y ddadl, mae wedi ager llygod yym mae wedi agor 'yn lyged i yn sicr. Bydd y tîm yn dod mynd Ys y Morgan i gynulleidfa o fobl Plaid Cymru a dweud drychwch yma, dyma'r ffordd ymlaen.
Wel, dwi ddim yn dweud yn hunangyfiawn o gwbl dyma'r unig ffordd ymlaen, ond dyma gyfeiriad y dylen ni edrych iddo. Mi roedd Pobl ar hyd y canrifoedd yn meddwl am Gymru fel rhywbeth sydd wedi diflannu yn rhan o Loegr. Dyna ydy'n tyged ni wedi bod ers y Ddeddf Uno. A ddim ond yn ddiweddar, o 1964 ymlaen ar ôl sefydlu y Swyddfa Gymreig ac wedyn datganoli yn araf, mae Cymru wedi dod nôl i ffurf cenedl. Ie. Ond roedd Milton yn sôn amdani, a proud and ancient nation, yn yr ail ganrif ar bymtheg, a dyna y dylen ni fod yn yr unfed ganrif ar hugain. A dwi'n teimlo bod ni wedi bod yn gwerthu'n hunan yn rhy rad o lawer o lawer, a bod yn rhaid i ni feddwl felly yn nhermau sylweddol. Mae Dominion Status yn un o'r pethau yma. Be fedar Dominion Status olygu i chi beth bynnag dych chi eisiau iddo fe olygu. Yr un peth sydd yn gyffredin ydy bod gyda chi wlad sydd wedi bod yn diriogaeth Brydeinig yn para i gadw'r frenhines fel pen ei wladwriaeth hi. Mewn ffaith, mi roedd y bleidlais yn yr Alban ddwy flynedd yn ôl mwy i wneud efo dymuniad status na dim byd achos o'n nhw'n dweud 'dyn ni eisiau Rhydd Frenhines'. Ie. Nid pleidlais dros annibyniaeth oedd e, pleidlais dros... Dymuniad status.
Ie, ie.
Yn glasurol felly. Ond dyna fe, mae yym trafodaethau wedi bod ddeg mlynedd yn ôl ynglŷn â Gibraltar. Mi oedd Sbaen a Phrydain ar ôl yr holl ddegrifoedd o gweryla ynglŷn â Gibraltar bron a cytuno, ar sail bod Gibraltar 'di gadw minion traitors, oedd Sbaen yn fodlon derbyn hynny, oedd Prydain yn swnio'n agos iawn, iawn. Mae fe'n dangos i chi beth mor hyblyg ac ystwyth ydi statws dominiwn. Bydde fe'n rhoi cryn tipyn o bŵer a rhyddid. Be fydde fe'n rhoid i ni fydde gymint ag sydd yn addas i ni yn y sefyllfa sydd ohoni Fydde fe ddim yn replica o'r hyn sydd yn Awstralia ac yn Seland Newydd, deni, dyma ni gorff ac ened bron ochr yn ochr â Lloegr a mae'r realiaeth hynny yn para. Ond ar y llaw arall, fe fydde fe'n caniatáu i ni fyw bywyd domestig cyflawn fel gwlad a chenedl a chwarae'n rhan yn mywyd y Deyrnas Unedig. Ie.
Darllen y ddadl yn y tu mewn blwyddi. Ie. Fe ddodest ti nhw ar y, ar y, ar, ar y tro ôl, rwy'n teimlo, uh, achos sa'n credu bod llawer o bobl yn meddwl am hyn. Ti sy'n wedi codi e gynta, sy'n wedi cael ei sôn amdano ers degawdau.
Wel, da ni wedi bod... O, o le ddethest ti fan yma, os gael ofyn? i gyrraedd y rhan yma.
Dyn bach ym myd y gyfraith ydw i wedi bod, ac i mi, ers pan oedd e'n un bachgen ysgol, ydw i wedi ystyried statws yn mynd yn union y pethau i'w cysidro. Nid o reidrwydd i anelu amdano ac i'w fabwysiadu mewn unrhyw ffurf arbennig, ond yn beth hyblyg iawn ac yn egwyddor allith fod yn fendithiol iawn iawn i ni. A beth sydd o'i ochr e ydy, wrth gwrs, mae Llywodraeth Prydain wedi wneud e i nifer o wledydd eraill. Ydy, ydy.
So wedyn, beth ydy'r broblem, dyfe? Ydy, ydy.
Bydde ti'n meddwl, bydde Nicola Sturgeon yn gwrando arno ti sydd wedi dweud hynny? Neu mae hi am mynd yn bellach? Dwi'n credu bod y, y gair annibyniaeth yn bwysig iawn i'w geirfa nhw yeah. yn yr Alban. a fydde well gyda nhw ddefnyddio'r gair annibyniaeth. Ie. Ond pan bo chi'n sôn am gadw yr un brenhines, a sefydliade eraill hefyd i bara yn gyffredin, dwi'n credu bod e mor agos i statws dominiwn, So, wyt ti'n dweud bod y ddou mor agos i'w gilydd? Agos iawn i'w gilydd, ydyn. Ie, a mae eisiau i bobl i ddeall 'na, yndyfe? Hwnna yw'r, hwnna yw'r gamp i, i, i, i, i, i gael drosodd. Ie. Dyw e ddim yn is-raddol. Dim o gwbl, dim o gwbl, os dim rheswm iddo ddod. Mi, ydyw, ydyw Awstralia ddim yn israddol i Bryden?
A mae hi'n statws dymuniol hynny. Pwy yn ei synwyr a fydde'n dweud, mae sefyllfa Awstralia a sefyllfa Zeland Newydd yn israddol? Nonsens.
Ne. Wel, dyna ni. Dyna'r gair gyfeillion, nonsens. Hwyl.